waan akka hoteelii hawaalaa jaa waan jaaza godhee fi isin irraa turte waan akkuma ta'e inni jiraan jenuu jirtu isiniif waan akkasitti satti aaree waan akkasitti hinaafee biraan keessatti daleegee mana ari'uu deema isiniif hin hojjin turan affeerraa. Kun akkuma gartanii kaameeraa dhufee jira Mustafaan huluun banaa dhiisee itti taa'etti na egaa kaameeraa illee dhaamsoo ganii dhufuu hin hojjin turan.

Yoon aarii qabaadhe yoon maal jechuudha aarii maal yoo maal hojiin walollee aarii qaba. Iddoo kanaa wal loltani.
Hojiin walollee jedhee hin jenne. Iddoo maal jechuudha? Kaayitiinis ni eegan amma akka waan ammaa si jaman jirtu miti.
Illee shan dura deemaa raayoo mantee mana hin jirre. Takka ni mirkasuu maal si mana hin jirre. Saa yeroo gabbaatee biqaalaa dheedhee deemtullee deemee ala taa'amee. Mi

Asammanna dham tokko hawaara hawaara Haadha haala haadha haala buusuun eegalte abinti. Kaaf durgomi na seetaa? Eh? Ottu qabii sin jedhe ammaan. Duba keef hawaala irraa hawaala buusisi jechuun maali? Hawaara buusi sin jedhe amma. Nama hawaala irraa buustuu san jette yaa. Ee saan. Anas hawaala irraa buusa?
Ee. Namarraa. Ee.
Amma hawaala namarraa buusa. Namoota dalaga irraa hafee jetteenii shiwaara jaasa kootiif san isumsaa wajjin tala. Haa bakka hawaala irra teettu nama hawaala asii an irraa buusee mushaara qopheesseefi. Ha? Ayi maasha Allah maasha Allah. Bombii dhoose yaada bareeda. Ha?

Sun piraankiidha. Hawaalaa ka maal buusee fi fidimee yaa rabbii. Eh?
Kan si beekaat Mustafaa duratti deebisni qeebee. Baran ba'aan jiru yoo ba'uu feete ka ol gad deddeemee gabummaan ta'e dhuftu saayiban kee bira dhadhaqi. Aarifuma tokko tatta'e deebi'i deemi. Deemi.

Zaytii danfiftee irra naqxee ati. Tasuma harkaa si gajjii keedha malee an. Sappoon taartee irra naqeen jedhu tamam. Yaannoo fuulli koo fuula akkasiitii miti tamam. Yoo ijoollee diqqoo gisee ammin aarte ummateetii faa wal lolte beekta saniif hin aarre. Adda diraaman dalaynu aadde anillee wasa badhee matanna dhukkubadhee ni deema. Tamam boru deebinee dalayna. Hin Kanaaf dalagu. ammoo Aarifa ta'iitum akkuma tokko biqaalaa gaggababbayee akka maal ta'e dhuftutti. Wallahi ta- amma nama taana dhukkubsuu eegaltee geessa dhufe sabboon please.
Maal bilisii kee baay'ee. Halas akka maal ta'e dhuftu inni rafaan na kaasa yeroo dhufte. Wallahi jiban akka beeyyamu. Takka ijoolleen na deemu eegalte takka qalbii haa.

Maal haala?
Inaata.
Guyyuu dhufa. Guyyuu dhufa. Amma immoo wayi ni deema. Rakkoon qabu ummaan ta'aa dhuftu malee ni deemu ta'a. Kanaaf ammoo piliis ni rafa. Mee Mana kan jirtu ta'e inni rafatu kee ta'a. mana kee jirtaa?
Kee bee. Yaa nu beekaa rabbii dhimma. Wala mata na dhukkubsu eegalte amma masabba. Inji qooyina aara yeroo aara immoo mata na dhukkuba yookaan hirriba na dhufa lamaan mata na bas. Guddattee guddattuu hirriba.

Inni jedhaan billaa mee maal jedhaan piraankiin irra dalaydee mucayyoo tanaa hin tolchite jedhaan immoo eh, maal jedhaan sanuu viidiyoo illee keetetti akka waan silaallee waan jennetti.
Haasaan akka Tama.
Okay. Wanna jedhuun tana jira iyyuu. Tun dhugaa piraankii miti. Dhugaan fakkaatti. Tana feetan. Eegaa kilma. Dhugaa piraankiin fakkaattu ka maraafuu isin murteessaa. Ani dhaarree illee silaafuu nama aaruu miti kaan. Wallahi nama aaruu miti osoo akkam akkam na Lakki raa dhiise. sisitti hin beesin mala keessan ni aartan. Wallahi na.
Wallahi. Situ aare.
Namni aara. Aara. Awalaan jettaa tokko tokko hin beeku. Yalla nuusuma nuusa amma tun. Walla ni shakke malee xiqquma shakke ati bas amma aja osoo waan feetise taate. Duraan biraankii osoo hin jedhani shakki ishee hin Wallaahi lajin an bira an an namni biraan kana irratti hin dalagu hin argina. Walla haga feete haga feete dhuguun na arrabsus yoo taa'eetuma arrabsa isuma deebisa nuusuma nuusa wal arrabsinee inni hifatee waan biraan kifaa naan jedha. tamaam jedheetuma gadhiifadhuma jedhee ni dhiisa malee an yookaan dhugaa taate piraankii taate tan tiyyuma kaan namni naarsuu hin danda'u taaddii naaf seenee ayyuwa kanaaf ammoo tamaam siif ta'eera haga qophii biraatti walitti dachaanutti salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh